Essalawmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Bu gün biz siziň bilen Örän gyzykly epizoda tomaşa ederis. Bu günki wideomyzda biz siziň bilen ynha şeýle Huawei Band 7 atly saglyk ýagdaýymyzy yzarlaýan enjama serederis. Görşüňiz ýaly, ynha şeýle görünýär. Bu enjam nämeleri etýär? Men size şu wagt giňden aýdyp bererin. Geliň onda başlalyň. Ynha görşüňiz ýaly şu taýda ultra ultra thin diýip ýazýar. Ýagny ultra thin di design. Ultra inçe design automatic SPO2. SPO2 diýdigi ýagny kislorod siziň endamyňyzdaky ýagny bedeniň içki organlaryňyzdaky ýeterli derejede kislorody barlygyny yzarlaýar monitoring edýär. Long battery life. Ýagny uzak ömürlik batareýasy hem bar. Ana şeýle Hytaýda ýasalan bahasy ýigrimi bäş dollar amerikan dollarynda. Görşüňiz ýaly dokuz nokta dokuz millimetr inçeligi. Soň AMOLD ekrany bar bir kyrk ýedi full view display. Soň batareýasynyň Uzak ömürli batareýasy ýüregiňiziň uruşyny monitoring edýär, ýagny yzarlaýar, nähili dereje so scientific sleep tracking we ylmy ukyňyzy ylmy derejede yzarlap durýar. Automatic SPO two bu diýmek näme? Bu diýmek bolsa, ol siziň organyňyzdaky, ýagny siziň endamyňyzdaky kislorody ölçeýär. Näderejä kislorodyň bardygyny hem-de togsan alty. Dürli maşklar berlen bagyşlarsyňyz. Fast charging bar. Fast charging görşüňiz ýaly çalt zarýad etmek. 5 ATM. Bu diýmek bolsa, ýagny suwuň aşagyndaky basyş. Görşüňiz ýaly ynha şeýle zatlar bar. Ynha Hytaýda ýasalan Bluetooth bilen Android telefonyňyza baglap bilýärsiňiz. Ana, görşüňiz ýaly şeýle başlarsyňyz. Şeýle we bu taýda şeýle. Geliň indi biz muny açyp içine seredeliň näme bar. Yapıştırıcı bilen gowy edip yapyşdyrylan. Näme üçin gerek bu zat? Sebäbi häzir şu wagt tomus yssy wagtynda saglyk derejäňizi, ýagny saglyk ýagdaýyňyzy yzarlap durýar. Hemä arzan, hemem e, gowy zat, peýdaly zat. Ynha dostlar, gutyny açdyk. Geliň indi seredeliň içinde näme bar. Ynha. Görşüňiz ýaly şeýle içinde saglyk ýagdaýyňyzy yzarlap durýan Huawei Band 7 diýip duran bir sagat bar. Arka tarapy şeýle.

Kitapçasy bar. Ynha, bolany. Başga-da zat ýok. Boldy. Indi bulary gapdala goýup, Gelin indi şunuň özüni bismillah diýip başlanyň. Ynha görşüňiz ýaly men şuny aýyrýaryn. Şeýdip aýyrdymmy? Ynha şeýle. Şeýle ekrany bar. Ynha, görşüňiz ýaly şeýle ekrany bar. Geliň indi basyp göreliň. Batareýasynda zarýad barmy, ýokmy bilemok-da. Ynha, görşüňiz ýaly şeýle Huawei Diýip görkezýär. Ynha. Harmony OS diýýär. Harmony Operational System. English diýýäris biz muny. Okay. So pairing scan or code download band 7B. Ha. Munuň üçin telefonyňyza ýörite Priloženiýasyny, ýagny applikasyny download, ýagny ýükläp almak gerek, soňundan muny düzüp bolýar. Geliň onda download edip düzeliň. Ynha dostlar görşüňiz ýaly uploading. Receiving diýýär, ýagny update edilip dur şu wagt. Täze bolanlygy üçin täzeden başlamak üçin download ýagny ýükläp almak gerek gerekli zatlary ýükläp almak gerek. Geliň garaşalyň. Ýe, 35% boldy şu wagt. Ynha dostlar görşüňiz ýaly şu wagt installing diýýär.

Ynha, görşüňiz ýaly, şeýle. Ynha, şeýle, sagat şu wagt on dört elli dokuz. Dogry wagty görkezýär. Şu wagt sagat hakykatdan 14.59. Mena şu taýda görüp bilýäňiz. 14.59 şu wagt. Mena eziz adamlar. Görüşüňiz ýaly workout, ýagny maşklar, dürli hili maşklar, workout records we workout

Flash light hem bar ýa-da fonarik hem bar. Find my find phone bar we settings ýagny nastroýkasy bar. Ynha görşüňiz ýaly ýigrimi bäş dollar bahasy bar. Hytaýda ýasalan ýöne uzyn ömürlik batareýasy bar, internete baglanyp bilýäňiz. Şeýle bir gowja bir zat. Şu wagt mysal üçin görşüňiz ýaly şu taýda on ädim diýip görkezýär. Ynha, monitory üýtgedibem bilýän ekeniňiz. Ynha, şu taýda-da başga-da bir topar zatlar bar. Batareýasy şu wagt, mysal üçin, ýetmiş bir prosent. Başga näme? Ynha, şeýle, şeýle zatlar bar. No notification diýýär, hiç hili şu wagt üýtgeşiklik ýok. Ynha, ýüregi ölçemek. Mysal üçin, eliňe dakýaň we ol seň ýüregiňi ölçäp berýär. Enable automatic SP diýýär. Mysal üçin, kislorody awtomatik ýol bilen siziň bedeniňizdäki kislorodu ölçäp durýan. Ynha muzika. Ynha görşüňiz ýaly şeýle. Mähriban ildeşler. Käbir nastroýkalaryny düzmegiň gerek. Şeýdip elimize dakan wagtymyzda Geliň şuny men elime dakaýyn. Ine häzir adamlar şeýle. Ştaýny görýän bolsaňyz Huawei diýip ýazýar. Sen soňurmuş diýdiler. Özgelerem göwün berip başladylar. Şeýle oý edip ýazýan. Wisalyň özi hem şeýle. Mysal üçin şu wagt ýürek urşy togsan iki. Sag açyp Şmep ok Friday fourteenth July fourteenth July bolýa ynha şeýle adamlar bary ýogy ýigrimi bäş amerikan dollar şu örän gowy saglyk üçin peýdaly bir zatdyr esasy zat hem saglygyňyzy yzarlap durýar hem-de bahasy arzan hem-de batareýasy uzak wagtlyk gidýär şunuň ýaly eşitmişime görä Bir hepde, bir ýarym hepde bir zarýaddan soň hiç hili zarýad etmäge gerek ýok. Geliň barlap göreliň. Bolaýdy adamlar, ynha görşüňiz ýaly şu günki wideoda biz siziň bilen ynha şeýle Huawei Huawei Smart Band Huawei Band 7 atly saglyk ýagdaýymyzy yzarlaýjy enjama tomaşa etdik. Eger şu siz wideony halan bolsaňyz, laýk goýuň, agza boluň we teswir ýazyň. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!